Eżel minnkom jiena Karl Xkembri nilqakom għat-13 u l-aħħar episodju f'din l-iskeda ta' antenni suspettużi, poddati mal-awturi ta' żminna. U biex nalqu dan l-istaġun ta' poddati ta' Pen Malta, għandna magħna awtriċi li mxiet b'versatilità impressjonanti minn ġeneru għal ieħor u li tinsab fost Il-finalisti din is-sena għall-Premju Nazzjonali tal-Ktieb bl-aħħar rumanz tagħha Marta Marta. Loren Vella, merħba u nsellimlek. U nawguralek għall-ktieb tiegħek. Merħba Karl, grazzi ħafna tal-istedina, vera jogħġbuni dawn il-poddati. Grazzi tal-kummenti tiegħek tal-awguri. Loren, jiena ninsab Nairobi, il-Kenja, inti fejn qiegħda bħalissa? Jiena qiegħda Brussell, il-Belġju, qiegħda d-dar, fid-dar li jenni ngħix fiha għaxar snin issa. Ehm, aha, u qiegħda fil-kamra fej naħdem regolarment, ġifiri dan huwa l-ispazju fejn fejn impoġġu qudiem il-laptop u nikteb. U kif tikteb inti, x'inhuma r-ritwali tiegħek? Nagħmel ħafna ħin naħseb, infassal, nikteb punti u inqassam ix-xogħol. It-tqassim huwa importanti ħafna għalija li jkolli idea li l-ammont ta' xogħol li jrid isir għandi l-ħin għalih u allura nqassmu fil-ħin li ħa nagħmlu. U mbagħad nibda nsegwi t-tfassil tiegħi stess. Ġili hmm. jkolli nirranġah it-tfassil imma ġeneralment inħossni sudisfatta li fl-aħħar tal-ġimgħa pereżempju ikun irnexxi li nagħmel kollox. Dik suċċess għalija. Ġifri disciplinata inti timxi b'disciplina biex tkun tista' ta' għax inti għandek range vasta ħafna ta' ġeneri ta' kitba u ta' attivitajiet letterarji li tużen fjom. Nimmaġan se tkun hmm. pjuttost disciplinata biex tlaħħaq ma' kollox. Eħe, naħseb it-tip ta' karattru li għandi, mas-snin skoprejt li jew inkun iddixxiplinata u nagħmel dak kollu li vera nixtieq nagħmel biex nikseb dak li nixtieq nikseb, inkella għażżiena ħafna u ma nagħmel xejn. U ma nitgħażżinx, jiġifieri vera naħdem għax ma nħobbux, ma nħobb, mhux ma nħobbx las, nħobb ir-rilassament, imma tant ehm, jisni meta ma nagħmel xejn nara li mu qed isir xejn jew mhux qed nakkwista jew nikseb xi ħaġa li, li nqumu nibda. Inħoss eh, li eh, għandi ftit ħin u rrid nimlih u rrid eh, nikseb kemm nista' qabel jaħrabli. U apparti timla l-ħin, inti semmejt li tgħix Brussell u ilek issa xi 18-il sena eh, tgħix barra minn Malta, però bqajt ħafna eh, rib ta' Malta, jekk xej għandek għandek eruq li huma ċarament Maltin, kemm f'dak li tikteb u anka fl-impenn tiegħek mm. fost l-oħrajn dal-aħħar sena issa se jalaq sena l-ġurnal eh, letterarju afro konfużo li inti involuta flimkien ma' ġogat eh, u mm. għandkom il-podcast ukoll li, li, li nsemmilkom eh, għal-podcast mm -hmm. eċċezzjonali. Għalaqtu sena interessanti ħafna kif qed niskopru kitbiet totalment ġodda b'nifs ġdid mingħajr apoloġija anka anka fil-mod li kif qed tippreżentaw letteratura ġdida queer eh, mm. li huwa nifs ġid totalment għal Malta. Mela, inti bdejt billi saqsejtni dwar il-fatt li tlaqt minn Malta mandi xorta l-eru u ħanwiġeb dik l-ewel. Naħseb mhm. l-appartenenza għal-pajis tijak iktar tħossha meta tiddistanzja ruħek mill-pajjiż. Qisek meta tkun fih l-affarijiet ma huma wisq viċin tiegħek li tant li jdejquk u forsi trid taħrab minnhom. Eh, u meta Malta u pajjiż żgħir u nammetti li 18 sen ilu u iktar minn 18 sen ilu xtaqt nitla u xtaqt nara d-dinja ħafna ikbar minn hekk. Eh, meta tgħix barra u inti taf ukoll ehm, f'daqqa waħda tinduna li sabiħa kemm hi sabiħa id-dinja xort għandek dik il dawk l-eruq li jġbduk li għamluk minn int u dik jiena l-inqas nħoss li ma rridx nqaċċathom l-eruq. U eh, peress li tlaqt minn Malta nikteb biex nikteb bil-Malti biex nitraduċi bil-Malti dak kien ix-xogħol tiegħi meta tlaqt ehm, jisni iktar sirt konxja tal-lingwa Maltija tal ta' kemm hi prezzjuża l-lingwa Maltija u ta' kemm meta tkun tgħix Malta forsi ma ma tirrealizzax kemm kemm il-lingwa tiegħek hija dak li int, hija min int, hija l-identità u li hemm implikazzjonijiet jekk tużahiex jew le, jekk jekk ma tittrattahiex tajjeb. xed tgħid fuqek innifsek fuq il-lingwa xed tħalli warajk. Jiġifieri daw il-kwistjonijiet jisu malli ħriġt mill-pajjiż, malli tlaqt u dbiet mill-pajjiż, f'daqqa waħda saru ħafna iktar importanti. Eh, naħseb l-ewwel pass li kont għamilt dak iż-żmien kien illi sirt konxja mill-fatt li meta meta qed nikteb, qed nikteb iktar bil-Malti u nikteb bil-Malti b'mod koerenti li mhux bħal meta kont Malta u nitkellem filli nibda sentenza bil-Malti naqleb għall-Ingliż, laqas biss ninduna li qed naqleb għall-Ingliż, minflok infittex il-kelma bil-Malti nuża kelma taf kif minn lingwa oħra u m'għandix sentenza sħiħa bil-Malti. Ġi dawn l-affarijiet Kont konxja ħafna iktar minnhom meta tlaqt minn Malta u mas-snin sirt ħafna iktar konxja u qisu l-karriera tiegħi bħala kittieba żviluppat l-iktar wara li tlaqt minn Malta fil-fatt. Sirt dak huwa l-mod kif inżomm l-għeruq. Issa Afro Confuso wara wara daw it-tmintax-il sena, sbatax-il sena, jisu kien b'mod l-iktar mod naturali kważi li, li, li nħoloq Afro Konfużo. Għal ħafna raġunijiet però nħoloq mhux biss mhux biss għal lingwa, però hija hija kwistjoni importanti ħafna. Um, Id-diskors dwar Afro Konfużo beda isu xi sena u ftit iktar Jien u Jo nqatgħu ħafna ħin nitkellmu dwar il-letteratura, dwar Malta, dwar il-letteratura Maltija ovvjament, it-tnejn kittieba. Qisu kien hemm kien hemm punt, naf eżattament kif qisu minn konverżazzjoni leġġera ħa forsi jew jew insomma mhux leġġera, imma konverżazzjoni li ma kontx qed nimmaġina li ħadd wassal hemmhekk. Kellna Kien kitbilna Romeo, Rocksman Gatt, li ried jikteb il kien ħa japplika l-fondi biex jikteb memoir ta' tranżizzjoni tiegħu u ried jiktbu bil-Malti għaliex għalih kienet importanti li din il din l-esperjenza kollha li s'issa dejjem qara dwarha b'lingwi oħrajn, ġeneralment bl-Ingliż, anke kien jgħix kien jgħix eh, l-Ingilterra, però għamel tranzizzjoni mill-Ingilterra għal Malta biex jagħmel ukoll it-tranzizzjoni tiegħu. U xtaq li jiddokumenta f'memwar bil-Malti. U talabna biex inkunu biex nejnu bħala edituri u applika l-fondi u aħna konna vera kuntenti għedna aħna namluwa. Eh, Imma ma ħax il-fondi u meta ħarġu dik dik kienet il-ġurnata meta sirna nafu li eh, il-fondi ma ħadhomx inkwetajna bdejna ngħidu mela l-pubblikaturi kummerċjali ovvjament xi ħaġa bħal din mhux ħa jippubblikawha. Eh, il-fondi għal għal pubblikazzjoni qegħdin hemm biex jgħinu xogħlijiet li mhumiex kummerċjali u xorta tant m'hemmx fondi li jekk japplikaw ħafna xogħlijiet tittażel. Jiġifieri nifhimha wkoll. U qisu qattajna dik il-ġurnata sħiħa ninkwetaw illi li dan ifisser li ċertu kitbiet ta' importanza kbira mhux qed jinkitbu jew inkella mhux qed mhux qed jinkitbu għaliex m'hemmx struttura li tista' tgħinhom u li tista' tinkoraġġi tinkoraġixxi. Hmm. U eh, da diskors, u bqajna ħafna nitkellmu fuq hekk u jien ma kontx qed naħseb ġifieri fuq ġurnal, imma ġo għalli li li kieku nagħmlu ġurnal online biex nofru spazju fejn ċertu affarijiet li nemnu li verament għandhom jinkidbu, jinkidbu u jinkidbu bil-Malti għaliex din imbagħad hija l-kwistjoni l-oħra. Sewwa li eh, xi ħaġa li naraw li hemm din it-tendenza Malta għadha hemm għal żmien kont naħseb li ħan inqataw minn imma hemm għada fejn meta nitkellmu dwar ċertu affarijiet nitkellmu dwarhom bil-Malti malli nibdew napprofondixxu id-diskors naqilbu għall-Ingliż għax it-terminoloġija isa taħarbilna jew nispiċċaw ngħidu sentenzi bil-Malti imma il-kunċetti ngħiduhom bl-Ingliż allura might as well ngħidu kollox bl-Ingliż. U qisu dik Dinja tema tema li titratta ħafna inti fil anka fil-podcast fil-ġurnal innifsu l-importanza li d-diskors ikun bil-Malti li eh, għalija ma kienieċ dejjem ovvja fis-sens li eh, ninqdew bl-Ingliż għal ħafna għal ħafna affarijiet u, u kien bħala awtur qisu dejjem ħassejt li l-prijorità għandha tkun li nittraduċu xogħlijiet mill-Malti għal lingwi oħra re, ħalli ħalli nwassluhom. Eh, però inti tagħmel punt naħseb ċarissimu li, li, li tartikolah tajjeb ħafna li l-importanza li aħna wkoll nieħdu il-kontroll tad-diskors tagħna fl-oqsma kollha tal-ħajja, speċjalment meta qed nitkellmu fuq kwistjoni ta' identità, tal-ġeneru, tas-sess, tal-orjentazzjoni sesswali, il-kwir, eh, hija hija u l-femminizmu le li ħafna drabi wkoll huwa diskuss eh, b'lingwi oħra, ma mhux m'għandniex mhm. isu l-lingwaġġ eh, artikolat. Mhm. Ah, din hija punt kruċjali ħafna eh, fil kemm fil-kitba tiegħi personali kemm fil f'dan il ehm, f'dan il-proġett ta' Afro Confuso. Inħoss illi eh, jekk jekk ma nifqux naħsbu fuq għaż biss nindunaw kemm meta aħna naqilbu għall-Ingliż forsi aħna trabbejna naħsbu li xorti għandna illi nitalmu l-Ingliż minn età żgħira. Ma' snin bdejt inħoss illi dik mhix xorti, dik propjament hija problema illi iddgħajjifna għaliex minflok nitqabdu biex noħolqu neoloġiżmi, noħolqu kliem ġdid bil-Malti biex niffaċċaw ir-realtà tagħna, inwarrbu l-identità tagħna, nwarbu l-lingwa li hija tagħna biex ninqdew inti stess użajt il-kelma ninqdew eh, b'lingwa oħra li fil-fatt qatt ma naħsbu fuqha hija l-lingwa kolonjali. Dan huwa wkoll suġġett ta' importanza kbira għal mm. Afro Confuso, għal proġett ta' Afro Confuso, eh, eh, li niffaċċjaw il-wert tal-kolonializmu li għaddejna minnu u nibdew proċess ta' dekolonizzazzjoni, ġifiri l-lingwa hija parti minna. Sa jena man nis li qed nitkellmu magħhom eh, biex jiktbu. Ħafna minn dawn il-kontributuri li jiktbu magħna fil-verità s'issa dejjem sa ftit ilu dejjem kitbu bl-Ingliż. Romeo wieħed minnhom, hmm. wieħed minnhom, uh, Omar Inxew ukoll, uh, Kurt, Rod Kurt li kiteb bil-Malti. Però hemm ħafna kittieba illi fil-verità Dejjem kien Davinia Hamilton, fil-fatt l-essej ta' Davinia Hamilton titratta proprju din fejn waqt iż-żmien tal-Covid, u dak kien żmien partikolari ħafna għax ġiegħel lil ħafna nies, speċjalment dawk li huma maqbudin xi mkien ieħor 'il bogħod mid-dar, jaħsbu dwar l-identità u dwar il-lingwa. Dawn il-kittieba, dawn in-nies li jaħsbu u li s'issa dejjem artikolaw il-ħsieb tagħhom bil-lingwa Ingliża, f'daqqa waħda huma stess bdew jaraw kemm importanti illi għaliex ma nagħmlux dan id-diskors bil-lingwa tagħna u nitbedu mill mill-lingwa kolonjali wkoll u affarijiet interessanti li pereżempju joħorġu f'essays bħal ta' Omar and Shafei fejn qed jekk nieħdu l-esej tiegħu dwar it-traduzzjoni tal-Gilgamesh fil-Malti, fejn jitkellem dwar it-traduzzjoni li għandna li ta' Paolo Montebello li fil-fatt hija tradotta mill-Ingliż. U it-traduzzjoni li eh, Omar qed jaħdem fuqha u ehm, eh, mill-Babilonjan. Hu li jgħid illi meta inti tuża lingwa oħra bħal pereżempju l-Ingliż, inti qed titlef x'aktarx konnessjonijiet diretti li diġà jeżistu bejn pereżempju żewġ lingwi semitiċi meta inti qed iddaħħal lingwa oħra. Ġifieri din dawn huma affarijiet illi jekk ma noqogħdux bilqiegħda u naħsbu fuqhom fil-fond u niktbu dwarhom u nitqabdu magħhom, mhumiex ħa joħorġu l-profondità fil-ħsieb hija wkoll aspett partikolari ta' dan il-proġett ta' ta' Afro Confuso. Loren, nkun żbaljat jekk din il dan il-ħsieb ġej speċjalment minn awturi u nies li qed jgħixu barra minn jew għexu għal xi żmien barra minn Malta qisu hemm iżjed kuxjenza dwarha kif qed inti fl-introduzzjoni lilek li kont mm-hmm. qed tgħix barra minn Malta ħassejtek iktar eh, affettwata minn din. Ija, dik nemmina illi xaħat li jkun esperjenza id-distanza eh, id-distanza dejjem hija importanti, le dejjem tersaq lura biex tara l-istampa sħiħa mbagħad tmur fil-viċin biex tara d-dettalji. Ġifieri eh, dan il-vjaġġar il-bot u l-viċin huwa l-aħjar mod biex verament tara xi ħaġa fit-totalità tagħha, sa jekk inti tkun wisq qriba tagħha diffiċli tara l-istampa kollha. Allura eħa nemmen. Inti għandek għandek kwotazzjoni f'Marta Marta li ħa naqra issa x'naħseb tolqot il-musmar fuq rasu u twassalna għal xogħol li rrid niddiskuti miegħek ix-xogħol tiegħek eh, Marta Marta fejn tgħid nifimni biss meta nħossni l-bot minn dak li juqribi. Minn kull mu tas-soltu, narafni meta nħoss li ma nafnix. Nemmen li jeħtieġ ngħixu 'l bogħod minn art twelidna nitkellmu b'ilsien li ma tatulniex ommna. Hemmhekk diġà qed tiġbor parti mill-ħsieb tiegħek fuq affarijiet però li huma tant ukoll rappreżentati f'dan il-ktieb, f'dan ir-rumanz li mhm. eh, huwa uniku l-ewwel darba li qed naraw femminiżmu, identità, kwistjonijiet ta' ta' tabu eh, li f'Malta kattolika inti hija qiegħda tikkonfronta b'mod mingħajr apoloġija kif diġà għedna eh, mingħajr ebda eh, inibizzjoni eh, hawnhekk qed tlaqqana. ma' s-sede tal-Ordni ta' Demgħat Imqaddsa tal-Verġni Marija, id-dar immexxija minn żewġ nisa li tissejjaħ ukoll Dar il-Pjaċir. E nibdew mill-bigger picture hawnhekk qabel ma nitlu fid-dettalji. Dan huwa ktieb sovversiv. Huwa ktieb li qed taqleb kollox ta' taħt fuq. Inti qed tippuxja l-pjaċir f'soċjetà li aħna Twelidna, tgħammidna fuq l-assunzjoni li aħna midinba li kollox huwa dnub u li l-ġisem speċjalment biex ma nitlux fis-sess u l-ġeneru, inti inti qed tarmi da kollu u qed tiftħilna l-bieb ta' dan id-dar din id-dar tal-pjaċir. X'kienet ir-riċezzjoni, kif intlaqa' dan il-ktieb f'Malta u x'kienet ir-reazzjoni li ngħatat lilek? He, issa di diffiċli biex inwieġbek għax il kif taqbad tgħid reazzjonijiet diffiċli toħodhom bħala kittieb. Tista' toħodhom pereżempju minn minn reċensjonijiet li jsiru u naħseb żewġ reċensjonijiet partikolari ta' saħħa kbira kienu reċensjoni ta' Mark Vella pereżempju li kif tgħid, daħal sew fih u eh, ifaħru ħafna. Daw it-tnejn partikolari dan u ta', ta Alex Vella Ġera, ta' pala mhm. il-Maltese Reader, mhm. ġiri dawk naħseb kienu, jekk minix sejra zbal, l-uniċi żewġ reċensjonijiet fit-tul eh, li, li jitkellmu dwaru sa l-arreja tikka tik iktar diffiċli. Ovvjament, mm. Qabel ma ġie ppubblikat, jien staqsejt seba' minn seba' persuni biex jaqraw il-manuskritt. U dawn il-persuni kienu ġejjin minn oqsma relatati mal-affarijiet li nitratta fil-romanz. Mhm. Eh, per eżempju, aspett importanti ħafna huwa t-teatru u l-performattività fil-ktib, mhux biss mhux biss minħab mhux biss għax din l-ordni tellaw eh, teatrin ta' pjaċir, imma wkoll eh, għaliex permezz tal-wieħed mill-karattri Damjan il-performattività tieħu kif tgħid tsura jew jew tidħol fl-aspett tal-performattività tal-ġeneru. U għal dik ir-raġuni kont saqsejt lil Marco Gallia li huwa l-kap tal-studji hmm. teatrali l-Università biex jaqraħ u jtini reċenzjoni u ehm, il-Romeo Roxman Gatt eh, u anka l-Noa Fabri kellimtom anka minħabba l-idea tal-ġen ġeneru, il-non-binarjetà, it-transġeneru, xtaqt ħafna li jkolli il mhux biss il-feedback imma li jindikaw li jekk inix qed ngħid affarijiet li m'għandix ngħid jew li mhux qed inkun rispettuża, ġifieri is-sorverżjoni tiegħi mhijiex sempliċement biex toħroġ hemm barra u tkisser kollox, jiġifieri jiena jiena nemmen illi bil-kitba tiegħi rrid inkisser l-oppressjoni b'rispett kbir għal min huwa oppressat. Kellimt ukoll il- mhm, mhm. Ah, Nwaqfek sekonda, qabel qabel niġu dwar il-qarrejja li ingaġġajt, eh, naħseb il-mistoqsija tiegħi kienet ukoll forsi kif tolqtok il-fatt li ktieb bħal da li qed joħroġ għall-ewwel darba f'Malta isu isa isa waħda mill-indictments tal-letteratura f'Malta illi joħroġ ktieb bħal da u ma tarax reazzjoni ċara li kien qal anki anki Vella Ġera fil-rivista tiegħu Isu wieħed mid-diżappunti tar-realtà tal-kitba Maltija li m'għandekx dak l-acknowledgement immedjat ta' ara ħareġ ktieb li huwa totalment differenti, totalment ġdid fil-kamp tagħna, fil-letteratura tagħna. Kif toltok dik? Mhux li taffettwani daqshekk fis-sens li ktieb ara jiena ġejja mid-dinja tat-teatru. fejn meta ttella' performance jew jiġu jew ma jiġux in-nies u jekk ma ġewx tilfuha. Fil-letteratura differenti, fil-letteratura tista' tikteb xi ħaġa u tifqa' kull m'hemm għoxrin sena wara. Ma jimpurtax, jiġifieri il- u naħseb għalhekk nagħmel nipprova nagħmilhom it-tnejn għax ikolli bżonn iż-żewġ esperjenzi tal dak l-esperjenza tal-mument, il-qawwa tal-mument li ma toħodix fil-letteratura, imma wkoll għandi bżonn il- din il-ħajja twila tax-xogħol li titlifa kompletament fit-teatru. Hmm. Issa fil-letteratura ehm, jien ma ninkwetax fis-sens illi iktib dejjem hemm ħajibqa bil-mod il-mod eh, jibdew ekwa xogħol tajjeb bil-mod il-mod ħa jiġru ċertu affarijiet, eventwalment jista' jkun li anke jiġi tradott jekk taf kif għalkemm daw vera mm. bil-mod daw l-affarijiet ħafna. Imma l-inqas nista' ngħid li anke jekk mhux forsi fi żmien jew fi żmien u meta joħroġ forsi xi darba jkun hemm effett. Sfortunatament il-pubbliku Malti ma jaqrax. Però jiena nemmen illi mhux ħa ngħid ara il-Maltin ma jaqrawx mela l-fej ħa nikteb. Jiena nemmen il-Maltin ma jaqrawx mela ħa nikteb forsi bil-kitba tiegħi bil-mod il-mod jaqraw ikollhom iktar x'jaqraw, ġifieri hmm. m'iniex hmm. defeatist f'da sens Xorta ħanika. Fakkarni ftit fil-filosofija tal-ġurnal tagħkom, il-ġurnal letterarju li ħadibdew ġurnal biex in-nies jibdew jiktbu iktar bil-Malti li qed tiġri li hija xi ħaġa sabiħa. Però biex niġi lura għal arreja li kont qed issemmi inti, i- interessat fil-proċess eh, li- li eh, f'ċriki eh, tal-industrija tal-kitba u tal- tal-pubblikazzjoni jissejħu anka sensitivity readers, ma nafx hekk kien dik isa l-motivazzjoni tiegħek. Però fil-proċess Kellek xi mumenti fejn xi ħadd qallek hawn le, żomm sekonda hawn x'inti tikteb jew qed timmiżrappreżentani u kif kif ilqajtu dak it-tip ta' feedback, kif kif għext bih u ħdimt bih, ħriġt xi ħaġa kostruttiva minnu? Le, kont Forsi kont ftit sorpriża li le ma kellix dik. Um, forsi anka kienet ġejja mill-fatt li l-ktib huwa riċerkat sew hemm ħafna qari li sar qabel. Um, allura mhm. iktar isu ċertu fine tuning, per eżempju, kont ħansemmi il-kjara Chiara Frendo Balzan li hija ġinekologa u li taħdem ukoll fil-ċentru tal-ġeneru ġifieri għal persuni li jkollhom bżonn ġinekologu ehm, imma mhux neċessarjament jidentifikaw bħala mara. Ehm, mm. Allura hija qed taħdem propju ma', ma persuni li jien qed nitkellem dwarhom fil-rumanz, fil allura vera setgħet tgħinni. Um, u peress li wkoll bħala, bħala rumanz forsi huwa l-ewwel wieħed hekk minix sejra żball fejn uh, jibda jitkellem dwar l-abort u l-abort f'Malta. Um, u, u Kjara setgħet tgħinni ħafna anke peress li ħadmet barra bħala ġinekologa ħadmet ukoll f'pajjiżi fejn l-abort mhux eh, illegali, allura eh, hmm. għandha l-esperjenza ta' żewġ affarijiet, allura setet tinformani ta' realtajiet li tiltaqa' magħhom u bekk enitni ħafna biex ehm, meta qed nikteb, mhux qed nikteb flama, ma mhm. nafx qed ngħid speċi. Mhm, mhm. Eh, biex imur ftit għal ehm, kontenut ta' romanz, eh, hawnhekk għandna dar semmejnija diġà dar il-pjaċir, però il-fatt illi kellek tikkonfinhom b'xi mod ġo dar eh, sabiex dawn in-nisa dawn il dawn il-sħab eh, dan il-konvent ta', ta sovversivi insomma eh, ikunu liberati isibu il-ħelsin tagħhom eh, kellek tpoġġihom ġo dar. Ġifieri b'mod forsi ikbar din hija din hija r-realtà illi illi n-nisa qatt m'huma se jkunu liberi fil-bqija tas-soċjetà jridu joħolqu xi niċċa tagħhom biex ikollhom il-ħelsien? Dan din hija domanda tajba ħafna u m'intix l-ewwel wieħed li qed tagħmilili ehm, u rrid eh, niċċara, però ma naħsibx li mhijiex ċara biżejjed fir-rumanz. Il- Meta nitkellmu dwar libertà rridu noqogħdu attenti li l-libertà vera ma teżistix fis-sens li aħna dejjem imdawrin b'persuni oħrajn li sa ċertu punt jistgħu jkunu ta' periklu għalina, jiġifieri inti biex tkun liberu trid tkun ċert li għandek is-sigurtà. Issa, id-dar mhijiex ħabs, jiġifieri mhix qed tirrappreżenta spazju magħluq li hemm ġew biss tista' tkun liberu. Il, il, il-qawwa tad-dar hawnhekk bħala simbolu hija l-fatt li inti ehm, is-sid il-padrun tad-dar tiegħek innifsek u l-bieb għandek iċ-ċevetta tiegħu u tiftħu u tagħlqu meta trid. Li hija wkoll il-ġisem. Da, il-ġisem li inti se tagħmel bih li trid u tiftu għal min trid, imma tagħlqu għal min trid ukoll, u min jidħol mingħajr ma jħabbat u jifqalek il-bieb, dak huwa stupru, jiġifieri id-dar huwa wkoll il-ġisem, għalhekk hija id-dar innifisha fil-fatt hija personifikat. Skużani, hija personifikata fil-romanz. Però id-dar ġejja hija imnebħa mill-beginaġġi tal-Ewropa ta' fuq fil-żmien fil-Medjuevu hawnhekk il-Belġu u fin-Netherlands anke Pariġi kont issibhom mill-beginaġġi li kienu realtà interessanti ħafna fil-fatt jissemmgħu ħafna fir-rumanz ta' dawn il-beginaġġi huma qishom qisu qisha belt żgħira ħafna ġol-belt ikbar, mdawra b'ħajt, ġo fiha għandek id-djar u fihom jgħixu nisa, nisa li la huma sorjiet u lanqas huma miżewġin. Jiġifieri fi żmien meta l-mara kienet jew miżżewġa jew inkella tibgħatha żoru, kellek ukoll dawn in-nisa li kien la kienu la waħda u laqqas oħra, ġifieri hija mod kif toħroġ minn mhm. min dik il-binarjetà eh, fil-ħsieb ta' li mara tista' tkun jew jew hekk jew hekk. Mhm. U eh, hawnhekk eh, viċin tiegħi fil-fatt ħames minut il-bot għaw il-fdalijiet tal-beginaċ ta' Brussell. Ehm, jsir ħafna xogħol ta' riċerka hawnhekk dwar il-beginaġġi, eh, kelli persuna li, li kontet insegwi u kien naqra l-kodba tagħha u niltaqa' magħha li kienet tispjega li dwar eh, anka xogħol tagħha fuq l-arkitettura eh, li ma topprimix il-ġeneru. Eh, allora kienet interessanti ħafna. Fil-fatt f'nofs dan il-post fejn kien il-beginaċ, hemm knisja li tissejjaħ dar il-kompassjoni li fil-fatt tissemma wkoll mhm. f'Marta Marta. U taħseb li dan il-ktieb qed jinqara minn barra dawk li għandhom more or less l-istess viżjoni tiegħek ta' ta' ċertu sens ribellioni, pero anka li inti tiffaċċja u tikkonfronta l-patriarkat, l-oppressjoni tan-nisa, e, dawk li mhumiex konvertiti qed jaqrawh u ħajaqrawh dan il-ktieb għandek tama li sa tilħaqhom? Eh, di vera man, man kif taqbad tgħid, eh, nispera però jien nagħmel dak kollu li nista' biex eh, f'sens jiena ktibt il-ktieb qiegħed hemm ġie publikat eh, qed nispera li jibqa' jiġi publikat anke meta jinbih fil-fatt naf li spiċċaw l-ewwel l-ewwel run spiċċat. Mhm. u suppost ħajerġa' jiġi stampat. Eh, nirreklamah, eh, nitkellem dwaru, issa qiegħed finalist, eh, ftit jiem oħra nkunu nafu jekk ġara xi ħaġa minnu. Però jien naħseb li r-rwol tiegħi huwa sem, ma nistax nagħmel iktar minn hekk u ma nixtieqx nagħmel iktar minn hekk, ma nistax ma nixtieqx indefsu fħal dak li jkun. Mhm. Dak imbagħad fidejn fidejn ħaddieħor għalhekk eh, huwa importanti li jkun hemm il-kritika letterarja eh, li forsi tinħoloq din tinħoloq iktar jew tiġi enfasizzata iktar din il-kultura ta' li l-letteratura hija parti importanti mill-ħajja ta', ta kuljum u parti mill-importanti mill-ħajja tal-komunità. Li f'Malta mhux dejjem hija realtà. Forsi iktar bejnietna li hmm. niktbu jew nagħmlu xi tip ta' arti jisu hemm ħafna xinjat imma meta toħroġ il-barra minna forsi ma ssibix daqshekk preżenti. Fuq il-proċess ta' pubblikazzjoni, nfakru li semmi għal li dan il-ktib ġi publikat minn Ede Books, eh, kien kien ovvju għalik li ħadd mur għandi di books jew kien hemm anka attentat ma' pubblikaturi oħrajn u ma kienux interessati, x'kien il-proċess li waslek għal din il-pubblikazzjoni? Eħe, kien hemm fis-sens li ehm, The Books ma kienx l-ewwel pubblikatur li avviċinajt, imma l-pubblikatur li ħor eh, mhux dak it-tip ta' kotba li li jippubblika u l-pubblikatur li ieħor tiegħi li kelli qabel, eh, Merlin, eh, hmm. li dejjem appoġġjawni ġifieri mhux mhux kif tgħid. Mhuwiex l-istil ta' kotba tagħhom u nifhimha. Hmm. Ehm, u eh, the Books kienu diġà pubblikaw mill-bib il-ġewwa. Mhm, mhm. U allura ehm, kien qisu speċi ta' qed forsi nerġa' nipprova ma' Ede Books. Ede Books issa qed jippubblika iktar iktar eh, letteratura, però oriġinarjament kienu jippubblikaw l-iktar eh, xogħlijiet fotografiċi. Mhm. Ġifiri, mhm. kien hemm dik li kien interessa kien interessani jekk kellekx ukoll kruċjata sabiex dan il-ktib joħroġ jew jekk kienx pjuttost smut li tasal biex eh, anka jara d-dawl. Mhm, le, le, kien hemm għax eh, l-istess eh, l-attentat għal-fondi, għax illum vera diffiċli tippubblika minn ma tapplika għal-fondi għax l-ispejjeż tantolew mid-dera tal-karti tal-istampar, eh, l-beħ ta' kodba forsi dejjem jonqos. Jiġifieri le mhux mill-ewwel, però l-proċess il-proċess tantu twil li jekk inti tibda mill-bidu tfittex tfittex il-pubblikatur, tfittex il-fondi, sadattant inti tikteb ġina da bdejtu mm. fl-2019 waqt li kont edha fuq residency eh, Spanja, Alicante, Casa Mediterraneo, kelli xar emmek ehm, li forsi, mhux forsi, li kienet li hija raġuni għal fej għandi ismijiet bħal Maria Dolores u Immakolata Konċetta. Hmm, eh, bdejt minn dawk iż-żewġ ismijiet għax kont qiegħda Spanja. Minn hemm beda l-proċess, ġifieri tul dawk tul dawk is-snin sakemm sakemm kien lest eh, kont diġà applikajt dar mhux jien, il-pubblikaturi kienu diġà applikaw darbtej għal fondi sakemm sa kemm ittieħdu. Però jiena dejjem emmint li fej jekk xi ħaġa rrid nagħmilha mhix ħadd nistenna l-fondi, ġifieri jekk hemm bżonn mm. b'xi mod irid joħroġ. Tista' taqranna silta mill dan ir-rumanz? Jiena meta meta niġi biex nażel silta mhix faċli għaliex eh, il-ktib tant eh, tant naraħ bħala xi ħaġa sħiħa, tant inkun inni eh, snin għaddejja biex norbot ħaġa moħra li mbagħad diffiċli biex noħloq silta. Però eh, sibt, sibt silta eh, dal-għodu meta battejli. Uħna raħilkom. Ija l-aħħar bitċanet mill-ewwel taqsima dwar Maria Dolores. Ir-raqda nhar ta' Sibt, Dolores tibdieha mal-qawmien, għax nhar ta' Sibt filgħodu Dolores ma tqumx, la tistenbaħ man-noti tal-qniepen għax il-qniepen ma jdoqqux, la tqum mir-raqda, la tqum mis-sodda, la tinżel isfel għall-fatra, ma tiltaqa' la ma' Konċetta, la ma' Beneditta, la ma' Marija Assunta, la ma' Karmelina, la ma' Marwa, la ma' Natalin, la ma' ħadd minn ġewwa, la ma' ħadd minn barra. Illum is-Sibt ma tara lil ħadd, la tara lil Damjan u lanqas taħseb fih. Illum la tqum titmattar, la tmur tbahbah wiċċha, la kikra te u lanqas kafè, la ħobż, la ċikkulatina, la sigarru bil-bokkin u lanqas mingħajru. Nhar ta' Sibt bilkemm titħarrek mis-sodda. La tiftaħ għajnejha biex tara u lanqas widnejha biex tisma'. La tgħolli l-friex, la tiftaħ il-purtieri beraħ, la tiftaħ bibien ta' armarji u lanqas kxaxen ta' gradenzi. La tinża' ħwejġa tas-sodda, la tilbes ilbies, la ħwejjeġ, la kostumi, la xinxilli, lanqas debijiet. La tħares fil-mera, la tomxot xagħarha, la tħammar ħaddejha, u lanqas xuftejha. La terra, la fwieħa, la krema, la kulur. Illum is-Sibt, u rtokk, ma jmurx. Nhar ta' Sibt, ma taħsibx la dwar ilbieraħ, la dwar għada, u inqas u inqas dwar illum. Għax illum mhi se tagħmel xejn. Xejn mhu se jiġri. Mhi se tqis xejn. Mhi se tfassal, mhi se tqasqas, mhi se ġġarrab xejn. Illum is-Sibt, jum il-mistrieħ. Mistrieħ il-ġisem, serħan il-moħħ. Illum is-Sibt, weħidha ma' ħsibijietha, imma lanqas dawk mhi se jkollha. La se taħseb, la se tħejji, la se tewden, la se toħlom, la se timla moħħha bi ħsieb u lanqas se tbattlu minn ieħor. Illum is-Sibt. Illum ma tagħmel xejn, ma jiġri xejn. Illum Dolores mhi xejn, la hi bint, la hi oħt, la hi omm, la hi madre, ma hi xejn għax illum is-Sibt, nhar ta' Sibt ma tħabrikx, ma tgħaġġilx. Sa tard la torqod u lanqas tqum, la tiekol, la tixrob, illum xejn minn dan. Nhar ta' Sibt ma jħabbtilha ħadd. Jekk iħabbtu, ma tiftaħ lil ħadd, nhar ta' Sibt, ma taqrax, ma tiktibx, ma tħidx, ma tirrakkmax, nhar ta' Sibt la labar la ganċ u lanqas inqas. Nhar ta' Sibt minduda f'kamritha, kollox magħluq, xejn miftuħ, la l-bieb, la l-purtieri, la għajnejha. Illum ma tħalli l-ebda ħsieb, l-ebda dubju, l-ebda biża' jidħol la f'moħħha u lanqas f'qalbha. Illum la bil-wieqfa u lanqas bil-qiegħda, illum is-Sibt, illum, mimduda sserraħ daharha, isserraħ riġlejha, isserraħ ilmenti, għax illum jum il-mistrieħ, illum tonos, tistenbaħ, tonos, tistenbaħ, illum tieħu biss nagħsiet qosra, illum ma tisma' xejn, le, illum ma trid tisma' xejn, la x'hemm f'kamritha, la isfel u lanqas fil-kmamar tal-oħrajn, illum is-Sibt, jum il-bibien magħluqin, illum maqtugħa għal kollox minn barra, mill-oħrajn, La jċemplula ma tweġibx. Bħal-lum ma jmut ħadd, ma jitwieled ħadd. Nhar ta' Sibt la titlob, la taħlef, la tidgħi, la tisħet. Is-Sibt la ksuħat, la frugħat. Is-Sibt la deni lanqas ġid, la iva lanqas le, la isfel lanqas fuq, la iswed lanqas abjad, la abjad lanqas aħmar. Illum is-Sibt la lwien, la tessuti, la ħjut, la njam, la fjuri, lanqas vażuni. La bidu lanqas tmiem, la verġni lanqas qaħba, la qaddejja lanqas reġina, la punt sewwa lanqas maqlub, la fuq l-art lanqas fis-sema, la l-ġenna lanqas l-infern. Illum is-Sibt tieħu biss nifs wara l-ieħor, mimduda kif inhi, għajnejha mbeċċqin, la dlam, lanqas dawl. Kull tant ħin. Taħrika żgħira mis-suba' l-werrej mistrieħ bejn kuxtejha, ċaqlieqa bilkemm tintebaħ biha hi stess, kemm kemm tmelles b'kappell li s-suba' żibbġitha. Xufftejha nidjin, la rieqda, la mqajma, taħrika kultant bejn għasa u oħra la sħana, la bard, la kmieni, la tard, la ftit lanqas ħafna, tħalli subgħajha għaddej la tibda la tieqaf, la hi lanqas mixi, tmellisa wara l-oħra, L-għajb sa l-anqas ħafifa, siegħa, sagħtej, tlieta, la ż-żerniq lanqas l-għabex. Sa ma dexa taħkimha, treda, teżżiża, la miftuħ, la midbuq, la barra, la ġewwa, la fuq, la taħt, la tieqaf, la tkompli, sa ma tintebaħ b'widnejha bil-karba li ħierġa minn fommha ilha s-sigħat, u malli fl-aħħar tieqaf il-karba u jerġa' jibda n-nifs jiġiha f'moħħha l-ewwel ħsieb tal-jum. u tlissnu bi tbissima minn taħt l-ilsien. Sibt il-mistrieħ. U torqod sal-għada filgħodu raqda waħda twila u mistrieħa sal-ewwel noti tal-qniepen kmieni kmieni tal-Ħadd. Grazzi Loren ta' dik is-silta li tiġbor ħafna fiha mill-pija tal-rumanz eh, tina lemħa eh, ta' għal dak li għadhom ma qrawx, però fil-ftit ħin li fadlilna għaliex eh, fukajna ħafna fuq Marta Marta, pero inti eh, għandek serje sħiħa ta' kodba ta' li ħarġu qabel minn Rocket li wkoll li kien rebaħ diġà il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb eh, li qed nitkellmu dwar distopija il-bidla fil-klima u l-katastrofi li ġib magħha u Qabel hekk għandek anke kont għamilt isem kbir flimkien ma' Simon Bartolo bit-triloġija tal-Fiddien, eh, ġifieri inti imxejt eh, b'mod pjuttost impressjonanti minn ġenru għal ieħor imma anka eh, kbirt, eh, ma nafx, ma ma nafx x'inhi l-kelma li forsi trid tuża li kien nifsek illi imxejt minn varjetà ta' temi, però anka varjetà ta' ġeneri u naħseb anka il-kbirt fil-assersjoni, fil-konfidenza li tikkonfronta affarijiet eh, kbar li qed mm. tagħmel f'Marta Marta. Taqbel ma' dan l-assessment u kif tara lek innifsek tul is-snin? Eħe, eh, kif taqbad tgħid meta ktibt l-ewwel affarijiet tiegħi għal pubblikazzjoni eh, propju bit-triloġija tal-fiddien, bdejt minn qisu l-iktar post fejn ħassejtni li nista nista' nikteb. Dak iż-żmien kont għalliema, allura il-nies li kont li kont inqatta l-iktar l-ikbar ħin tiegħi kienu eh, tfal ta' 13 sena, minn 10 minn 11 sena sa 14 sena. Daw konna kont inqatta s-sigħat magħhom kuljum, ġri għamilt 10 snin għallem eh, fil-kulleġġ ta' San Luigi l-Subin. Eh, allura sibta faċli ħafna li mhux faċli ħafna ma sibt li tlaqt minn punt li kien ftit ta' comfort zone għalija, kien forsi dak iż-żmien ukoll kont naqra dak it-tip ta' kodba, kont nħobb ħafna naqra kodba eh, immirati għal adulti żgħar, għal adolescenti. U għedt u flimkien ma' Simon fil-fatt dak iż-żmien qed naħa nippruvaw bħala bħala esperiment. Fil-fatt ma kienx l-ewwel sentej ma konniex nafu li ħa jiġu pubblikati, ġi konna din nikdbuhom purament għal gost tagħna. Hmm. Eh, kien wara kien wara sentej wara li tlesta nofs l-ewwel l-ewwel wieħed illi avviċinajna pubblikatur. Min hemm isu isu wara wara t-triloġija tal-fiddin li ħadet isu tliet snin, le, għal-kitba ħadet seba' snin. Imma meta l-estate dik ħassejt li mhux il-qarrejja biss kienu qegħdin jikbru, ġifieri l-qarrejja tiegħi ta' meta ħareġ sa' l-infern minn 13 issa kien ħajkollhom il fuq me 15-il sena u ħassejt li nista' anke nikteb għal dawk li kibru miegħi. Hmm, hmm. U kif hemm mort għall-magnamat. Ma xi ħadd ieħor, kif kif rnexxielek tikteb ma' Simon tiktbu ktib flimkien, romanz? Jien jien naħdem ħafna tajjeb eh, f'kollaborazzjoni, ġifieri eh, ma' Simon konna diġà kellna l-teatru flimkien li, li ħloqnieh fismi meta konna dan l-università, ġifieri ma kienx ħaġa ġdida li naħdmu flimkien. Mill-att ta' kitba kemm taf kif kun hemm ħafna sigħat ta' konverzazzjonijiet, tfassil, neħdu punti, nqasmu x-xogħol, int tagħmel dik, jien nagħmel di, naqra ara x'ktibt. Ġifieri naħdem tajjeb ħafna. Tant li ġieli naqra biċċiet minn mit-triloġija tal-fiddi ngħid din naħseb li jiena ma hemm sentenzi li bħala sentenza sħiħa ktibniha flimkien jew jew bdiet hmm. minni hmm. ranġa Simon fi naħdmu tajjeb. Ma kellkom xi division of labor xi ħadd pereżempju imexxi l-plot u xi ħadd ieħor jimla l Kif taqba tgħid naħseb fil-bidu fil-bidu kienet li ehm, Simon kellu idea u jien kelli ħafna ħin liberu u għetlu għidli l-idea u ħan nibda nibda niżviluppa hmm. jien fil-kitba. Eh, naħseb sqaq l-infern forsi bħala kitba kien hemm fil-bidu iktar jien li kont qed nikteb l-affarijiet li konna din niddiskutu. Bad bil-mod il-mod eh, tajt tajt lil Simon l-affarijiet li ktibt u biddilnihom, zidna għandi l-ewwel naħseb sqaq l-infern biċċa kbira minnu miktub bil bil-pinna fuq fu djarju, fuq notebook. Uh, xaġa li ma, ma tanġadni namel. Um, mm. Eh, Division of Labor dejjem u ġifiri ba meta taħdem ma' xaħat li tkun kompatibli magħhom għandek saħħa doppja għaliex id-djufija ta' wieħed forsi hija il-qawwa tal-ieħor u tgħin tgħin ħafna 'l xulxin. U dik naħseb li bħalissa pereżempju fil fil-ġurnal ma' Joe għandi l-istess dinamika ta' li li li s-saħħa hija iktar minn doppja anzi, mhux sempliċement mm. tnejn xogħol ta' tnejn minn nies allura għandek xogħol ta' tnejn imma tiġi ta' erba' kważi. Qed taħdem fuq xi ħaġa ġdida issa xem xem qed jinħema apparti l-ġurnal u l-podcast. Mhm, mhm. Eh, laqas huma apparti ta' propjament, ġifieri dan il- eh, Afro Confuso huwa il-proġett tiegħi naħdem ħafna bi proġetti ġifieri naħdem ħafna b'mod eh, nalloka ammont ta' snin fejn ngħid dan il-proġett irid jibda u Luna. Ovvjament Afro Konfuż huwa proġett li qed nispera li li jkun fit-tul, però allokajtlu sena fejn eh, ma, ma naħdimx fuq il-kitba tiegħi biex niffoka kompletament fuq u biex jibda. Eh, però dik is-sena s-saddit, ġifieri dak kien mm. Settembru, meta laqna sena u minn hemm bdejt naħdem fuq xogħol tiegħi li kien diġà beda fil-fatt, kien li diġà xi ftit idejat, però qed naħdimhom flimkien fis-sens illi eh, biex ngħin lil innifsi eh, nikteb għadni fil-bidu ġifieri il-kitba li għandi jisni f'bejna fej sejra ma għada ħafna fil-bidu. Però qed nikteb djarju li jiddokumenta il-proċess kreattiv u dan id-djarju eh, l-entrati ta' djarju diġa ħarġu tnejn qed jiġu pubblikati fil-ġurnal. Hmm. Eh, u di tgħinni għaliex eh, jekk irid nikteb entrata ta' djarju ġdida ifisser li rrid inkun għamilt ix-xogħol. Mhm. Kontabilità. Dokumenta. Allura ehm, malli jkolli dawk il-ġranet, jina nalloka jisu ammont ta' snin, ammont ta' nishtiq snin, ammont ta' ġranet fi xar fejn ikunu purament tal-kidba, e, ħajibdew il-ġimgħa d-dieħla tiegħi ta' dax-xar. Ok, badnik, badnik. La ħafna xogħol, eh, le le pjuttost fil-bidu, però rajt silta minna eh, fis-serata li kellna Malta fil- f'Ottubru tellajna serata eh, fil-każin tal-Immakulata Konċizzjoni l-Ħamrun, l-ewwel qisu serata organizzata minn Afro Confuso, u jiena pala fit-tmim tas-serata qrajt silta qasira minn dan ix-xogħol ġdid li qed nipprova nindirizza affarijiet li jisu ħarġu minn Marta Marta l-iktar fuq il- eh, lozza għal l-għożża għall-ħin personali li importanti ħafna li naħseb nixtieq ħafna nitkellem dwarha. Il-ħin fit-tul li nallokaw għalina nfusna li ma naħdmux, mhux qed nallokaw għall-ħidma għal ħaddieħor, mhux qed nallokaw għal ħidba li trid issir bil-fors, imma għal ħin mhm. li huwa tant importanti għas-saħħa tagħna fiżika, mentali, għal-benesseri tagħna. U qed niktab, qed nixtieq niktab fuq hekk. U fuq dik il dak il-komment dwar il-ħin u l-ħin li dedikaw li jenna ħajkollin waqfek hemm għaliex il-ħin tagħna tar ukoll. Grazzi ħafna Loren ta' dan il-ħin li tajtna. Kif għedtilkom dan huwa l-aħħar episodju f'din l-iskeda, ma se nkunu magħkom mill-ġdid dal-waqt poddata speċjali ma' Klera Zoppardi li tgħini bir-riċerka għal dan il-programm fejn se nagħtu titwila lejn l-awturi li kellna magħna sissa u aħna se nkunu magħkom bi staġun ġdid ta' poddati ma' awturi ta' żminna antenni suspettużi. Jerġa' jkun magħkom dal-waqt sa dan it-tant komplu seguna fuq is-social media ta' Pen Malta u tinsewx tissieħbu